my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na neyi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di former governor of kaduna state wey im name na sir el-rufai don come tok say e no get interest again to become minister wey go work under president bola ahmed tinubu cabinet and e yarn dis tok o take give president bola ahmed tinubu on tuesday august 8 2023. as im come tok say im go contribute to to di development of nigeria as a private citizen. di ogbonge human activist wey im name be deji adeyanju don come dey provoke with dey yarn say dem wan increase di price of fuel again come dey laugh say dis one na real or your mandate we shall stand say pipo go soon get bow leg as dem dey stand. one driver wey dey follow one way come dey drive anyhow don go jam one full family of five people dem the husband the wife and their three children even their house help even follow for the people dem wey be say e jam take kpai and this gbege happen for inside umudibia community that maternity junction close to federal polytechnic in nekede owerri inside imo state on sunday august 5th 2023. di nigeria calabar police tok-tok pesin wey im name be csp olumiwa adejobi don come dey yarn eh, say dem don arrest di calabar policemen dem wey say di osun state speaker of house of assembly catch dem wey dem dey harass some innocent citizens dem and also dey collect bribe from drivers dem as e come yarn say dem go take necessary action against all dis policemen dem. di niger military leaders don come dey issue out warning and threat say dem go kpai di niger president wey be mohamed bazoum wey dem use force take comot am from seat if ecowas go try to use military force to fight against dem so dem go fit bring back di democratic president say dat one be say di life of di niger president wey be mohamed bazoum go dey at risk. di pipo of okrika local goment area don dey vex dey provoke afta wey plenty of dia fish wey dey for dia river come kpai come dey float on top the river because of oil wey be say e pour full all the river and na because of the explosion of one fuel dump for inside okari jetty na im make all the fish dem take poof kpai and on thursday august twenty twenty twenty three na im dem come out come yarn the stock say even two fishermen dem dey poof kpai because of the explosion wey happen. nigerians dem don come shocutalize it after wey dem come see plenty crowd dem wey full the nigeria embassy as dem wan japa comot o from inside nigeria because of the hardship

by using technology for di 2023 general election and na di acting chairman of pdp wey be umar dambagun na im come out come yarn dis tok for inside abuja on thursday august 10 2023. di southeast governors forum don come out to come yarn as dem come join body take tok say di indigenous people of biafra leader wey be nnamdi kanu say e no dey connected with all di kasala and all di crime wey dey cause insecurity for inside southeast region as dem come yarn say di pipo wey say dem dey cause all dis gbege for inside southeast region say dem dey use ipob just dey cover face dey commit evil and dem tok dis tok on thursday august 2023 di leaders of economic community of west african states wey be ecowas don come out come yarn say di military action wey dem tok say dem wan take against niger republic military army dem wey be say dem collect power by force come pursue di democratic goment to take comot say dat war no be between nigeria and niger republic say dat war na between ecowas and niger republic and na di ivorian president wey im name be alassane ouattara na im come out come yarn dis tok. I'd like to say that ECOWAS cannot accept this. This is not a matter of Nigeria against Niger, not at all. The decision that we have made today, and I hope it will be implemented immediately, is a decision of ECOWAS. The operative of Ekoloba Police Command for inside Enugu State don arrest three gunmen dem and some other ones dey come run come escape with plenty injury after wey dey exchange gun war with Ekoloba Police for inside Imufu community, Igbeze, North Local Government Area of Enugu State. and na on top twitter na ikoloba police come out come yarn dis tok on friday august eleven twenty twenty three. one bus driver don come drive come lose control as im come jam one woman wey dey sell something near di road take poof kpai wit im two years old daughter for inside ikotu area of lagos state on thursday august ten twenty twenty three and also anoda trader wey be say dem dey inside dia shop na so di bus come go jam dia shop wey make dem take wunjure for there. some youth for inside agoloma community inside patani local government area of delta state don come show their power as dem come use rope take drag one car wey go fall enter inside one river come drag the car take come out and some other youth dem come swim enter inside the river to help take push the car take come out. Life, the man, life, life. Life, take us now, child. Move. Remember. The Benue State young man wey im name be Emmy Wonks wey be say e start to ride bicycle from Benue State to Lagos State say because He wan meet the ogbonge artist wey be Davido as him come yarn say him don reach Edo State inside Benin City o. But Davido come reply and come tell am say make him go back but make him send the account number say when he go dey around he go let am know say he go come make two of them see one on one. Yes, na Bishop Music Club. My name na Nehi. Make una enjoy una day.